Capítulo sinku E soño Anochi e tabata sintá dilanti di e chosa ku Julian i Juliana. Plácido tabata durmí kaba. Virginia tabata gusta e streyanan i e freskuria di anochi ku ta rondoné. Hopi biaha e tabata kòrda su mama e ora ei i tur dia e tabata haña su falta ainda. Virginia tabata tin diesun aña ora el a pèrdè su mama. Ainda e ta kòrda e dia tristu ei. Tur hende tabata ketu i serio i Virginia a sinti un dolor fuerte desconoci den profundidad di su stoma. Jefro Flora a regla tur cos. El a percura pa presencia di hopi hende muhe. Tin di nan a bin di otro banda di e isla. Tur tabata bisti na blanco i tabata canta cantica tristo constantemente. Nan tur a purba consola nan. E ta cu su antepasadonan awo. Esei no a mengua su tristesa. E tabata sa ku mami tabata un kaminda awo ku tur su hendenan, pero e tabata kier pa su mama ta serka dje pa e por mishi i papia kuné. A tuma hopi tempu pa Virginia bin realisá ku nunka mas e lo wak su mama. Pa lunanan largu e tabata lanta mainta ta wak e lugá na unda su mama semper tabata durmí ku speransa di haña e bèk i nana. Pero e lugá a keda bashí. E tabata purba korda e bos i e kara di su mama. E ora e tabata wak ku su smile, e chispa den su wowonan i e vlègnan den su kabei. For di dia ku su mama a fayesé Virginia a hasi flègnan asina pa su mes. Abo ta nos duso dushi. Mama yega di bisa Virginia hopi biaha, Un duso tabata un hende ku a nase despues di un morocho. Meskos ku Virginia. Hopi bes esaki tabata un hende ku un karakter fuerte ku tabata tin un ton speshal. Hende tabata kouteloso ku un duso, pasobra e tabata por hasi kosnan ku bo usando su mente. Tabata tin kaso konosí di hende ku a haña dolor di bariga pisá òf bariga habrí despues di pleito ku un duso. Tin bes bèrdat tabata parse ku Virginia tabata sinti kosnan ku ningun otro hende a ripará. Manera e bia cu el a haya un forbor y el a keda insisti cu Bomba Felix bai check den e magazina di Borbolia. Tin algo eynan! Bo tin cu bai wak? E tabata bisa tur agita. Door cu el a keda insisti asina Bomba a cana bai sin gana pa check e magazina numa. El a yega net na tempo pa paga un candela cu net a cuminsa den un stapel di palo. Si e lo a yega djis un poco mas despues, fur e lugar lo tabata na candela cava. For di tempo di e incidente aki bomba tabata wak Virginia cu otro wowo. E tabata tene cuenta cu e posibilidad cu esun aki lo bolbe wak algo. Tur hende tabata sa, hasta Shongyang, aunke e tabata haya esaki ridiculo. Tur historianan ey di duso, cu coy loco, di catibo. su peticion cu no tin nada di e berdad. Toch tabata parse que e tabata prefera di keda leu di Virginia, como si fuera e tabata pensa, Bo no sa nunca. E anochi ey, dilanti di e chosa, nan tabata comparti nan preocupacion y papia di shonyan. Tabata tin menos canica di maishi pa parti bao di e hendenan. Ora bomba tabata pasa tur e chosanan ku un garoshi ku tabata kargá e ratsun di tur siman i tela nobo pa paña tampoko nan tabata haña sufisiente. Tabata tuma mas i mas esfuerso di banda di Virginia pa por pa tapa e burakunan di Sushimis ku tabata bira dia pa dia mas grandi despues di loke a pasa ku e gadoshi. E tabata sinti su mes mas incómodo ainda. E tabata cara cu paña bieu tur na werk y tabata sinti su mes mitá sunu. Haciendo tur trabaonan den e cas grandi Juliana a tende cu nan lo cuminsa parti menos cuminda ainda compará cu awo. Menos canica di maishi pa traha pan y papa. Julian i Virginia a konsumí ora nan a tende esaki? Lanta ku hamber atrobe, Virginia a bisa. Bai drumi ku hamber? No por! Kon por ta posibel? E notisia tokante e ransun tabata pone Virginia sinti inkieto. Tur hende tabata na soño kaba. pero el a keda sintá pafó su so. E tabata wak shelu, buskando e strea ku tabata bria mas ku tur otro, tur anochi. Kon bai, mami? el a fluister. E tabata tin un presentimiento ku algu ta bai pasa ku lo kambia su bida pa semper, i e tabata sa ku no dura hopi mas pa esaki bira realidat. E anochi ei, e tabatin masha difikultat pa pega soño. E tabata keda move pa aki pa aya i tabata parse ku su pianan no tabata tin gana di para ketu. Morto kansá, por fin el a pega soño. El a soña ku el a hui bai un kueba leu aya riba isla, miéntras ku e tabata kanta un kantika. No por, no por ta, no por mi chimis, no por mi pianan, no por mi hamber, no por, no por, no por. E kueba tabata húmedo i fresku. Ariba den e plafon di baranka tabata tin burakunan ku tabata laga rayo di lus drenta basha paden manera waterval. Fasiná, Virginia a keda wak e pinturanan riba muraya. Tabata trata di pinturanan di antaño ku e antepasadonan di Jefrouw Flora a yega di traha. Kuentanan di pasado tabata resoná ei den komo si fuera e spiritunan di habitantenan bieu di e isla ainda ta tatei. E soño tabata bira kada bes mas bunita. E imágennan tabata aparesé un tras di otro. Di ripente e no tabata den e kueba mas. I el a haña su mes ta balia den bientu, bistí di un shimish ku sheitu. Tabata tin pelikan tur rònt di dje. Asta e piskánan bunita, ku normalmente bo no sa wak pasobra nan ta biba den e awa blou di laman, tabata hasi kopròl riba di awa. Afefe, e tabata murmorá den su soño. Den e soño direpente Virginia tabata un mucha muhé chikito atrobe, sintá den skochi di su mama, skuchando un kantika pa pone mucha drumi. E imágennan den e soño tabata kontento i bunita. Virginia wak su mes ta balia memei di e pelikanan. Den background, el a tende un bos pisá, ta keda sona manera un eco, manera un tambú. Tabata palabranan di Bomba Felix. Libertad! Libertad! Pronto!